Ndo livhuwa, zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Kofi i nwiwa ḓuvha na ḓuvha u mona na ḽifhasi. Hu na ngudo nnzhi dzine dza sumbedza uri kofi i a fhungudza khombo dza u farwa nga vhulwadze ha swigiri. Vhorasaintsi a vha thu kona u ḓivha maitele o fhelelaho a biology ane a nga ṋea ṱhalutshedzo yo khwaṱhaho malugana na uvho vhuṱumani. Zwino ngudo ntswa u bva kha ḽa Finland yo wana uri vhathu vhane vha dzulela u nwa kofi vha na mapfura maṱuku a muvhilini nahone misipha yavho yo khwaṱha. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga Yunivesithi ya Oulu yo ganḓiswa kha dzhenala ya European Journal of Nutrition. Belron News i khou tikedza vhoramabindu vhaṱuku vha vhembe nga u vha fha tshikhala tsha u ḓi rengisa. Kha vha ri kwame kha 060 848 2541. Vhaṅwe vha vhoramabindu vho no ḓi rengisaho ndi vha tevhelaho. Nṋe nga madzina ndi pfi. A lady Tinashe Amen, ndi wanala kha ḽa Nzhelele, Shasha. Dzina ḽa khamphani ḽi pfhi O for one auto mobile mechanic. So ndi vha ndi khou shuma nga u nga u lugisa dzi goloi, ndi mulugisi hezwi ndi mulugisi ndi a lugisa dzi goloi. eh, hezwi ndi tshi ri o for one automobile mechanic ndi shuma goloi iṅwe na iṅwe ndi shuma goloi iṅwe na iṅwe heḽi bindu ḽa ḽa o for one automobile mechanic ḽo no vha na miṅwaha i no fhaṱa Vho zwino ḽi khou hovhelela kha vho kha vho five years zwi ee ḽi khou hovhelela kha vho five years zwino ngori ndo ḽi thoma nga zwavhuḓi vhuḓi uri ḽi thoma u tou duma vho ḽo duma zwezwo nga vho twenty twenty one ya ḽo no vha na miṅwaha ino swikaho ma five years zwi hoṱhe hoṱhe hune heyi khamphani ya shuma hone i sia vhathu vho fushea lune vhathu vha sala vho takala um na zwino nda ndi khou tou tama uri ndi vule ndi vhe na tshifhaṱo tshifhaṱo ndi natsho he nda tshi shumela hone mara hu tou vha uri a si a tshi tou vha tshanga nda ndi khou tou hira mara zwithu zwa hone zwa sokou tou tshimbila zwavhuḓi nga ḽivhanga ḽa uri vho ma ngori vho ma masheleni o vha a si khou masheleni o vha a si khou ṱangana. Ndi vha ndi khou shotheliwa nga nga dzi tshelede dzi nonga vho vho vho badela rennde ṱhamusi no renga vho dziṅwe dzi thulusi ndi na mitshini yo diagnoser mara ndi miṱuku tshiṅwe tshifhinga wa wana i tshi khou kundelwa u u pick up problem so ndi vha ndi khou balelwa u zwi vha zwi si khou ṱangana lune ndi nga kona u u renga mitshini u swikelela u renga mitshini ine nda vha ndi khou i ṱoḓa na zwino ndi khou ṱoḓa na mitshini yo yo ita dzi injectors dzi diesel injectors na u ita dzi bommbo dzi diesel bommbo dzi dzi diesel pump bommbo dza diesel so ndi dziṅwe dzi challenge dzine ndi vha ndi khou ṱangana nadzo so ndi hafha so nda ndi khou tou humbela uri ṱhamusi vho kharali nda nga wanaho sponsora tshine tshi nga sponsora vho ṱhamusi nga vho vhoma eighty kana hundred thousand ndi a kona u ita mini ndi a kona u swikelela ee ndi a kona u swikelela uri ndi kone u wanaho mitshini yo imaho nga ngauri u fana na yeneyo mitshini ye nda i mention up yo ita dzi injectors ngori customer nnzhi dzanga dzine nda dzi wana u ḓo wana ndi tshi khou rumela dzi injectors gai vho pretoria hangei vha khou zwi wana so nda ndi khou ri vho khamusi nda nda wanaho tshelede ino swika uma eight thousand kana vhugai heneyo ine nda nga i wana zwi nga zwi nga nthusa uri ndi kone u u renga zwiṅwevho zwine nda zwishumiswa zwine ndi nga kona u zwi shumisa ra vha ri khou thusa vhathu ndaa
Nṋe nga madzina ndi pfhi Mukhaḓi Zwivhuya, kha business business ine nda vhori nda ita ndi ya saloon yo gera, ende kha tshifhinga ndi na na two years ndi khou gera ndi kale ndi tshi khou gera. Kha zwo benefitha muthu ano benefitha kha business heyi ndi nṋe, ndi nṋe ndono benefitha kha heyi business ngori business ndi yanga. kho ṱoḓa u thusiwa ndi khou ṱoḓa u thusiwa nga nga nga maybe nga container ine ya vha uri i nga zwi nga kona u thusa kha uri ndi ndi bve hayani ndi vhe na fhethu hune ha vha uri ndi a gerela hone for vhathu na zwi na material ine ya vha uri ndi vha ndi khou i ṱoḓa for i shumisa material ndi khou amba zwigero cause zwigero zwine nda zwi shumisa kha tshifhinga tsha zwino a ndi zwigero zwine zwa vha uri a zwi tsha tsha tou shuma zwavhuḓi kha tshifhinga tsha zwino ndi ne na nzhelelo zwi a fana ndi wanala nga hafha fnb ṱhoyanḓou tsini na robotoni ndi vha ndi khou rengisa masimba zwibantsi malegere zwithu zwi no nga mafola zwezwi mara na dzi chocolate